Soen Iech villmools Merci fir Äert, fir Äert Kommen. Mär presentéieren haut dem OGBL seng Propositionen fir D'Parteien, déi jo am gaange sinn hir Programmer auszeschafen en vue vun de Parlamentswahlen am Oktober. A mär hunn geduecht, niewent deem wat souwisou och leeft, dat heescht mär hunn Entrevuen mat de Parteien ugefrot fir hinnen eis Propositiounen fir virzeleeën. Mär hunn och am Moment schonn Terminer mat der DP, mat der csv an e provisoresche mat der mat der LSAP. An dat ass déi eng Säit. An da gëtt et déi aner Säit, dat ass, datt mer gläichzäiteg awer och wëllen dovu profitéieren, zur Wëllensbildung hei am Land bäizedroen en vue vun deene Wahlen. An dofir hu mer eng Broschür gemat, wou mer déi wesentlech Themeberäicher, an ech wëll direkt dat ënnersträichen, wesentlech Themeberäicher, also et hätt een elo nach kéinte méi draschreiwen, mee mir hunn eis Konzentréiert op dat, wat ech géif nennen, déi wesentlech Interesse vum Salariat hei zu Lëtzebuerg, op eis op dat ze konzentréieren. An dofir sinn och verschidden aner Felder, déi mer zu aneren Zäitpunkte schonn ugeschwat hunn, ech denken un den éischte Mee, hu mer vill eis géint d'Oprüstung ausgedréckt. Dat fannt Der elo hei an eiser Broschür net erëm. Mer hunn Och elo, fir et net ze voluminéis ze maachen, ofgesinn vill iwwer Investitiounspolitik, zum Beispill am Kader Mobilitéit, Transport an anere Beräicher ze schwätzen, ech mengen, do sinn och d'Positioune bekannt, mee mir hunn eis eeben op dat konzentréiert, wat vläicht oft e bësse méi am Hannergrond just geschwat gëtt vun Themeberäicher, wat direkt awer d'Salariatsinteressen ubetrëfft an dann natierlech eis Haapt, eis Haaptsujet. Mär wäerten och en Two Boîte hei am Land maachen, dat heescht, déi Broschür, déi Der elo virleien hutt, déi gëtt am ganze Land, wäert déi un déi eenzel Haushalter verdeelt ginn. An dat heescht, dass also déi Broschür net nëmmen hei am Land déi Halschent kritt, déi wiele geet, mee eben och déi Halschent, déi net Wiele geet, an dat ass och gutt esou, well déi Informatiounen, respektiv déi eenzel Themeberäicher betreffe jiddereen. A jiddereen, deen hei am Land wunnt, wäert jo och dovu betraff sinn, wéi gewielt gëtt, wat dobäi erauskënnt, welch Regierung entsteet a wat do dann och de Koalitiounsprogramm wäert sinn. Et ass natierlech och gemënzt, fir datt d'Wieler déi Propositione viru sech leien hu wa se elo de Verglach maache vun all deene Programmer vun den eenzelne Parteien, déi da wäerten erakommen, ass dat heien. An dat ass un sech eise Wonsch. Ech mengen, ech erhoffe mer dat, datt se all Kéiers dann eis Broschür niewendru leeën a kucken, wat steet an de Wahlprogrammer, wat entsprécht eigentlech de Propositione vun der éischter Gewerkschaft hei am Land, wat gëtt eigentlech guer net ugeschwat oder wat ass Gegebenfalls de Contraire oder wat bleift schwammeg an a vag an esou weider. Wéi gesot, et soll eben e Bäitrag sinn och zur allgemenger Wëllensbildung hei am Land en vue vun deene Wahlen. Op dëser Pressekonferenz wäert et elo natierlech net méiglech sinn, dass ech, an dat maan ech och net, elo an all eenzel Punkt wäert agoen, soss géif et eng länger Séance elo hei ginn. Mee mech op déi wesentlech Saachen elo konzentréieren, déi mer och un d'politesch Parteien also elo riichten. Mer hunn dat Ganzt a bestëmmten Themenberäicher opgedeelt. Mer hunn natierlech, wéi ass et, kann et anescht, wéi eng Gewerkschaft sinn, den Themeberäich vun der Lounpolitik, domat verbonnen och dee vun den Aarbechtsbedingungen, wou mer eis virun allem fokusséiert hunn op d'Fro vun den Aarbechtszäiten. Mee mer hunn eis awer och konzentréiert op déi vill Froen, déi am Moment diskutéiert ginn am Kontext vun der digitaler Evolutioun. Dat sinn, mär hunn dat ëmschriwwen als Sécurisation des parcours professionnels, Wéi kann Aarbecht hei am Land ofgeséchert ginn? Wéi kann eng Prekariséierung vun der Aarbecht verhënnert ginn, wéi mussen Aarbechtsrecht reforméiert ginn, Aarbechtsplazsécherheet heescht Reformen a bestëmmte Beräicher, déi noutwenneg sinn. Schlussendlech, fir et an engem Saz soen, geet et hei natierlech och ëm d'Zukunft vum Aarbechtsrecht. An dann e grousse Block ass natierlech d'Fro vun dem Sozialstaat, der Fro vun der sozialer Sécherheet an de sozial, de staatleche Sozialleeschtungen, dann kuerz, awer och nëmmen an e puer Punkten, d'Fro vun dem Wunnen hei am Land, d'Bildungspolitik net vergiessen, dann natierlech, wann een, wéi mär als OGBL, drop halen, dass et e finanzstaarke Stat hei zu Lëtzebuerg gëtt, jo da muss ee sech och Gedanke maachen iwwert d'Finanzéierung vun deem Stat. An da si mer natierlech och bei der Steierpolitik. A schlussendlech ass dat Ganzt och ëmmer agebett an d'Europapolitik. Mengen, Europapolitik brauch een nëmmen ze kucktre wat am Moment an dëse Stonnen erëm leeft, an da weess ee wéi wichteg alles dat wat mär hei elo diskutéieren oder proposéieren, dass dat eben, dass agebonnen an d'Fro och vun eben der Europapolitik, wou geet Europa hin, an Stéchwuert Sozialeuropa, wéi et sech dann och fir eng Gewerkschaft gehéiert. Sou, ech probéieren dann, mäi Bescht ze maachen, einfach déi wesentlech Punkten an den eenzelnen Themenberäicher just kuerz unzeschneiden. Där hutt eigentlech den Detail jo an der Broschür elo virleien an ech wëll mech also op dat Wesentlecht konzentréieren. Ech wëll mat der Lounpolitik ufänken. Do wësst Der, dass mer um éischte Mee, an dat ass dann eng vun eise roude Linnen, gesot hunn, dass mer et net wäerten akzeptéieren, an dofir och den Opruff, ech soen dat elo net all Kéiers, mir un d'Parteien eng ganz kloer Positioun zum Indexsystem hei ze huelen. Mer hu jo e System vun der Lounfindung hei am Land, wat op der enger Säit, kéint ee soen, dat ass den Tarifautonomiesberäich hei am Land, dat sinn d'Kollektivvertragsverhandlungen. An dann hu mer zwee Elementer vun nationaler Lounpolitik, an dat ass op der enger Säit eisen Indexsystem an op der anerer Säit natierlech och déi ënnescht, den ënneschte Seuil, dat ass de gesetzleche Mindestloun. Wat den Index also ubelaangt, just hei zur Wiederhuelung, inakzeptabel wäert all Manipulatioun géint den Index sinn. Also all iergendwou Verschlechterung, déi envisagéiert gëtt um Indexsystem, deen huet normal ze lafen. Ech wëll dat elo haut net weider verdéiwen, mee dat ass ganz kloer d'rout Linn an d'Parteie sinn opgefuerdert, do eng ganz kloer Positioun do ze huelen an net schwammeg ze bleiwen an hiren Aussoe wat den Index ubelaangt. Dann D'Widderhuelung, och do ginn ech elo net weider am Detail an, well dat hu mer an deene leschte Méint vill behandelt, dat ass eis Revendicatioun ëm déi 10 Prozent Erhéijung vum Mindestloun. Nach eng Kéier, hei geet et net drëms, datt Leit, déi 40 Stonnen hei zu Lëtzebuerg schaffen, mat engem Loun ofgespeist ginn, deen ze niddreg ass, fir en normaalt, dezent Liewen hei ze féieren. Deen, dee 40 Stonnen an der Woch schafft, deen däerf net ugewise sinn op Sozialhëllef, fir iwwer d'Ronnen ze kommen. De Loun eleng muss et méiglech maachen, dass een, dass ee liewe kann. Widderhuelung also, 10 Prozent erop de Mindestloun. Dann en Thema, do si mer awer da schonn am Beräich vum Aarbechtsrecht, nämlech dass mer och wëllen, dass eng Diskussioun, eng Analys, Diskussioun stattfënnt iwwert d'Gesetz iwwert d'Kollektivverträg hei am Land. Ech erkläre mech, et där wësst alleguerten, dass sech d'Ekonomie hei zu Lëtzebuerg an all deene leschte Joren, Joerzingten ganz, ganz staark verännert huet, domat och déi ganz Fro vun de Betribsstrukturen, déi et hei am Land ginn, ëmmer méi kleng Betriber ëmmer méi differenzéiert, ëmmer méi vilfälteg. An do si mer also eraus aus deem traditionelle Modell, wou och dat Kollektivvertraggesetz hierkënnt, wou ëmmer gesot gëtt, hei dat ass aus den Industriebetriber komm, éischter Phase schwéier Industrie. An dat Gesetz ass eigentlech net méi adaptéiert op déi heiteg Zäit an esoufern et gëtt einfach objektiv onméiglech, och wa mer eng Eenheetsgewerkschaft hätten, mee da wär et vläit e bësse besser, mee et giff awer de Problem net grondsätzlech léisen. Et ass einfach objektiv onméiglech fir all Betrib hei am Land en eenzele Kollektivvertrag auszehandelen. An do mussen nei Iwwerleeunge gefouert ginn. Ech wëll dat haut net weider verdéiwen, well wann dat net passéiert, da spillt dat nëmmen an d'Richtung vun enger Säit, dat ass dann an d'Richtung vun dem Patronat, déi eben natierlech probéiere Kollektivverträg an hire Betriber ze verhënneren. Mee dat bedeit, wann et esou weidergeet, dass mer an der Froestellung sinn iwwert d'gewerkschaftlech Recht an d'Fräiheet vun der fräier Négociatioun. An dofir ass dat e ganz wichtige Punkt, deen och muss ënnert d'Lupp geholl ginn. An dann e leschte Punkt zur Lounpolitik, dat ass, dass den OGBL fuerdert, dass et am Kader vum öffentleche Beräich, vun den öffentlechen Dingschtleeschtungen hei am Land global Verhandlunge gëtt. Ech mengen, Der hutt viru kuerzer Zäit erlieft, wéi konfliktoresch mëttlerweil d'Situatioune sinn am ganze Secteur non-marchand am Beräich vun den öffentlechen Dingschtleeschtungen, Stéchwuert Santé, Kollektivverträg an um Santé an am Sozialen. An ech wëll just hei drun erënneren, esou wéi vläicht eng CGFP an absolute Majoritéite an der Fonction publique au sens strict du terme ass, esou si mär et, esou si mär et am ganze Beräich vu villen, vu bal, kann ee soe bal dem Rescht, wann ech emol d'Fonction communale nach géif eraushuelen, am ganze Rescht vun den öffentlechen Dienstleeschtungen hei zu Lëtzebuerg. A mär wëllen, dass do global Verhandlungen, E gëtt fir alles dat, kéint ee soen, wat eebe vum Staat direkt oder indirekt finanzéiert gëtt, séif et iwwert d'Sécurité sociale, séif et iwwert de Staatshaushalt, direkt. Global Verhandlungen heescht, dass ee se global féiert. An da sëtzt den OGBL grad esou do wéi ënner anerem eng CGFP, well d'Representativitéit an deem ganze Beräich gëtt dat absolut Hir, an dat bedeit eben, datt dann och op der Basis vun allgemenge Lounverhandlungen jiddweree muss kënnen seng Fuerderungen, seng Interessen vertrieden an deem Beräich, wou en eben majoritär ass. Ob dat dann e Gehälteraccord gëtt, Spréchwuert Accord salarial, oder ob et drëms geet um Niveau vun den eenzele Kollektivverträg, datt jo net nëmmen d'Santé, Sozial, Sozialdienst, datt sinn all Salariésverträg bei den bei de Gemengen, beim Stat an doriwwer eraus. Voilà, ech stoppen elo fir mech bei der Fro vun de Léin. Do kéint mer nach laang weiderféieren, mee ech muss jo och nach déi aner Kapitele e bëssen duerchhuelen. Da komme mer bei d'Fro vun den Aarbechtsbedingungen. Mir hunn e Kapitel iwwert d'Aarbechtszäiten, wou ech nach eng Kéier hei drop wëll verweisen, dass ouni den OGBL, ouni den OGBL, wär an de leschte PAN-Diskussiount hei zu engem Gesetz komm, wat eng weider, net nëmme Flexibiliséierung, mä eng weider dereguléiert Flexibiliséierung, ech mengen dat ass dat richtegt Wuert, dereguléiert Flexibiliséierung, wou eeben d'Salariat eeben net méi an der Fäegkeet ass matzebestëmmen, respektiv eeben déi ganz Fro, wou et och higeet an der Flexibiliséierung, ze strukturéieren. An do war d'Diskussioun, D'Pandiskussioun, e ganz wichtegt Moment, e ganz wichtegen Zäitpunkt. An ech si frou, wann ech kann nach eng Kéier hei soen, dass et dem OGBL gelongen ass, éischtens do d'Matbestëmmung an den eenzele Betriber ze erweideren, beispillsweis op der Fro vum Horaire mobile, dass et eis gelongen ass, dass eng besser Definitioun vun den Aarbechts-, also vun den Iwwerstonnen elo am Gesetz Gesetz steet oder wa mer eeben diskutéieren och vun dem Lien zwëschen Flexibiliséierung a Verkierzung vun Aarbechtszäit. Do hätte mir eis méi erwënscht, mee nach eng Kéier, et war schlussendlech e Kompromiss, dee mer droen. An ech soen dat elo ganz bewosst, vue dass haut nach ëmmer Deeler vum Patronat dat Gesetz attackéieren, wéi wann dat ze rigid ass, mee dat ass an hirer Logik vu just enger Fuerderung, nämlech dereguléiert Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäit ze erreechen, an ech betounen dat elo, well dat wäert och d'Diskussioun vun eis si fir all déi kommend Joer, da si mer an der Diskussioun vun der Digitaliséierung vun der Aarbecht an den Aarbechtszäite vun alle Potentialer, déi op der enger Säit natierlech am positive Sënn opginn, mä awer och an Potentialer, déi am totalen negative Sënn bestinn. An do brauch et eben eng staark Gewerkschaft mat hire Verhandlungsrechter, mat hire Kollektivverträg, mat engem staarke e Gesetz fir dat Ganzt eben an der an der Gitt ze halen a genau déi Méiglechkeet, déi positiv Méiglechkeeten opzemaachen, déi an deem Ganzen déi an deem Ganzen do do leien. Ech hu gesot, d'Basis fir d'Zukunft, mee et ass och d'Basis, déi Diskussioun, d'Pann vun eppes wat elo nach aussteet, nämlech datt mer e Gesetz kréien iwwert d'Aarbechtszäitkonten an ech wëll Do och hei nach eng Kéier soen, dass mer um Niveau vum Comité permanent Travail de l'emploi e Kompromiss fonnt hunn. Do sutz d'Patronat do, do sutz d'Gewerkschaftssäit an de, an de, an de Minister. An, an dee Kompromiss ass ënner anerem och do zustane komm, well den OGBL, an ech soen dat hei riederaus, op engem Punkt, op engem Punkt deelweis eeben noginn huet. Nämlech doudsécher net op deen Wee gëtt Aarbechtszäit konten, an dat rejoignéiert dat, wat ech virdu gesot hunn. Do brauch mer e wichtegt Kadergesetz, an et muss iwwert d'gewerkschaftlich Verhandlung passéieren, dass Aarbechtszäit konten iwwerhaapt kënnen a Betriber ageléist ginn. Dee Punkt, deen ass och do zeréckbehale ginn. Den zweet, eng Stonn ass eng Stonn, fir dat elo net weider ze verdéiwen, mee ech mengen, dass mëttlerweil bekannt als Thema an op deem Punkt, wou mer eeben och eeben noginn hunn, partiell noginn hunn, dat ass eeben op der Fro vun der Garantie, wéi sinn déi Stonnen ofgeséchert. A mir hunn do erreecht, dass op der anerer Säit de Minister also dohinner gaangen ass an proposéiert huet, also dat war eis Propos, a gesot huet, hei dat Gi mer an déi do Richtung, nämlech beim sougenannte Superprivileg, bei de Faillitten a bei dem, och der Ranguerdnung beim Kader vun de Scholden, d'Aarbechtszäitkonte ganz vir ze setzen, respektiv d'Superprivileg an an d'Lut ze setzen. An dat war de Kompromiss. Ech verstinn also net, a wéi fern datt et haut nach ëmmer, oder firwat datt et haut nach ëmmer Deeler vum Patronat, well hir Leit déi sutzen, déi sutzen do, ech ziele se elo net op, mee déi eenzel Beräicher ware vertratt, dat kann ech confirméieren, an dass also haut nach ëmmer gesot gëtt, dass dat do e Gesetz wär, deen do net kéint gedroe ginn. E ka parfaitement gedroe ginn a mir halen och drop, dass also do, dass also do elo eng Gesetzesinitiativ elo direkt, direkt kënnt. Bon, dann Aarbechtszäiten. Kuerz nach e puer Stéchwierder, Aarbechtszäitverkierzung wäert en Thema an der Zukunft sinn. Mär hunn Produktivitéitsentwécklungen, déi ëmmer erëm prognostizéiert ginn, an doduerch entstinn och d'Margen, Aarbechtszäitverkierzungen ze maachen, déi noutwendeg ginn, ebe géint déi iwwerméisseg Intensivéierung vun der Aarbecht. Dat ass déi eng Säit, op där anerer Säit d'Interesse vu méi engem harmoniséiert, de Méiglechkeeten, Harmoniséierung vu Beruffs a Privatliewen, an drëttens, an drëttens, deemno wéi et kënnt, ass eben d'Aarbechtszäitverkierzung, kann ee soen, de Kinnekswee, den absolute Kinnekswee, wann et drëms geet, wann ze vill Aarbechtsplaze géifen Verloschteg ginn an den Evolutioune fir och de Chômage oder de Chômage en masse, dee mer jo haut nach ëmmer leider an Europa ab engem ganz héije Mooss hunn, fir dee wierksam ze bekämpfen. Mär wëllen net, datt een Deel an der Gesellschaft schafft an deen anert keng Aarbecht huet a wou et dann déi topesch Diskussioune ginn iwwer d'bedéngungsloost Grondakommen an aner Spaltungen, déifgräifend Spaltungen um Niveau vun der Gesellschaft. Aner Stéchwierder sinn Aféierung, Recht op Deelzäit, Recht awer op Deelzäit, wou een erëm kann op de Plein temps zeréckkommen. Dann déi ganz Fro ëm e Recht op Déconnexioun, fir eben déi ganz Fro vun der Entgrenzung zwëschen Aarbecht a Privatliewen kënnen aarbechtszäittechnesch ugoen, Stéchwuert Télétravail. Dann d'Propositioun vum Aféierung vun dem Gesetzchen Congé social. An domat schléissen ech mam Thema Lounpolitik of. Fir dann op de Volet vum Aarbechtsrecht ze kommen, Sécurisation des parcours professionnels, do ginn et e puer Widderhuelungen, déi mer elo zënter laangem fuerderen a wou et bis elo leider net weidergaangen ass. ass, dat ass, dass mer e verbessert Gesetz mussen iwwer d'Aarbechtsverträg kréien, an dat mëttlerweil op villen, ville Punkten. Hei geet et ënner anerem drëms, e bessere Schutz géint, géint déi sougenannte wirtschaftlech Entloossungen, wou mer soen, dat muss vill méi ageschränkt ginn. Abusiv wär et an deem Fall eisen Aen no, wann et just drëms geet, fir kuerzfristeg Gewënnmargen ze protegéieren an Betriber, déi eigentlech insgesamt iwwert d'Zäit kee Problem hunn, fir also do, kann ee soen, zu e verbesserte Kënnegungsschutz ze kommen. Dann natierlech déi ganz Volete vu prekariséierter Aarbecht, well mär soen, d'Norm muss weiderhin de Contrat à durée indéterminée sinn, dat heescht, d'Méiglechkeet, CDDe mussen Ageschränkt ginn. Stéchwuert, wann een haut verschidde Parcourse bei Jugendleche kuckt, wéi déi vun CDD zu CDD ginn, dann ass dat net seriö an dat gehéiert, an dat gehéiert ofgeschaaft. Esou kann een net als Jugendlechen säi Liewen, seng Perspektiv ordntlech opbauen, wann ee mol zéng Joer oder fënnef bis zéng Joer ënner CDDe schafft. Dat muss ageschränkt ginn. Dann hu mer do eng ganz Partie vu prekariséierten Aarbechts. Aarbechtssituatiounen, déi mer mussen ugoen, ob dat déi sougenannte multiple Contrats de travail sinn, ob dat d'Scheinselbststännegkeet ass, déi jo ëmmer méi am Gespréich ass, an nach aner Saachen. Hannendrun kommen awer déi laang Fuerderung vu Reformen, Reformen, Plan, iwwer Plan de maintien dans l'emploi, wou mer zënter Jore fuerderen, dass mussen och do d'Verhandlungsrechter an d'Obligatiounen zu de Verhandlunge gestäerkt ginn, respektiv iwwerhaapt emol mussen agefouert ginn. Plan de maintien dans l'emploi, dat ass eppes, fir Aarbechtsplazen ofzesécheren. Während där Zäit däerf et eigentlech och net zu iergendwelchen Entloossungen oder Vermëschung mat Sozialpläng kommen. Da si mer bei de Sozialplängen. Och do hu mer d'Reform scho laang proposéiert, well dat aktuellt Instrument absolut net méi adaptéiert ass. Ech ginn do aus Zäitgrënn elo net op den Detail an. Ech denken dann awer och un eng aner Diskussioun an der sougenannter Politique des âges musse mer weiderkommen, dass mer also och gesetzlech Verbesserunge kréien um Niveau vun der Aarbechtsituatioun vun Eeleren, Salariéen eeleren elo entre guillemets, well dat eelert, dat fänkt scho ganz, ganz fréi un. Da kënnen mer elo schwätze vun der berufflecher Fort a Weiderbildung oder wéi ee ganz fréi och schonn Mesuren, aarbechtsmedezinesch Mesuren um Niveau vun Ergonomie an aner Saachen hëlt. Mee et bedeit awer och dann spezifesch Modeller vun Aarbechtszäitregelung, Vue dass déi bekanntlech Besoinen am Alter anerer si wéi gegebenfalls Leit, déi just an den Aarbechtsprozess antrieden. Et geet dann natierlech och dodrëms, en anere Punkt, dee mer ofgemat hunn, ofgemat hunn am November 2014 mat der Regierung, Kontext Zukunftspak, dass dat elo ëmgesat gëtt, well et ass u sech alles preparéiert fir et ëmzesetzen, dat ass d'Aféierung vun engem Recht op Temps partiel mat gläichzäiteger Retraite partielle, ech hunn d'Aarbechtsmedezin ugeschwat, do komme jo ëmmer méi, ëmmer méi Ufuerderungen op eis duer, Stéchwuert Digitaliséierung, Aarbechtswelt, Burnout, ech gesinn d'Nora hei, d'Sendung Burnout, wat an deene leschte Méint e grousst Thema war, mir si bei all de psychesche Belaaschtungen, ech hat vun der Aarbechtsintensitéit geschwat, kommen also eng ganz, ganz Partie vun neien Erausfuerderungen do och op d'Aarbechtsmedezin. Zou, an dat ass net méi denkbar, dat ordentlecht ze maachen, wa mer nach ëmmer éparpilléiert Services de la médecine du travail hunn, déi déi meescht de facto dem Patronat ënnerstinn. An ech rappelieren hei nach eng Kéier d'Urgence vun der Créatioun vun engem Service unique. Ech hat d'Formation continue ugeschwat, d'Formation long life learning. Bon, ech brauch hei net elo drop anzegoen, wéi wichteg dass dat ass. Jiddwereen weess dat, mee da muss et natierlech och esou lafen. A mir hunn nach ëmmer vill ze vill eng grouss Fraktur zwëschen deenen, déi scho gutt qualifizéiert sinn, an deenen, déi ebe manner gutt oder net qualifizéiert sinn. An dass virun allem déi éischt Kategorie, déi vill Formation continue mécht, a bei deenen aneren happert et. An u sech misst et, ech wëll net soen, dass et misst ëmgedréint sinn, dat ass scho gutt, wann déi eng et maachen, mee déi aner missten et grad esou kënnen an deem selwechten Ausmooss maachen. Mee da muss een Awer och d'Rechter do verbesseren, d'Rechter vun dem Eenzelnen op Bildungsurlaub a sengem Aarbechtsliewen. Dofir si mer och do fir e Bildungskont anzeféieren, wou jiddwereen ebe Recht huet op Bildungszäit a bezuelte Bildungszäit, fir och eben seng Adaptatioune kënnen ze maachen. An ech ginn elo hei net an d'Detailer, mee aner Saachen, déi ganz wichteg sinn. dat ass, dass d'Interesse vun der Formation continue ass net nëmmen d'Interesse vun engem Betrib, dass sech Leit weider forméieren, mee et ass emol grondsätzlech en individuellt Interesse. Et geet ëm d'Sécurisatioun vun sengem eegene Berufsliewen, vun senger eegener Liewensperspektiv. Also ass et grad esou e Salariatsinteresse wéi e Patronatsinteressen an deem Ganzen. An dofir kann et just iwwer d'Matbestëmmungsmodeller goen, partizipativ Modeller, awer och Cogestiounsmodeller mat dem Stat, well de Stat huet do e manifestement e ganz grouse Bildungsoptrag niewent der Formation initiale. An dofir brauche mer do, ech wëll elo net d'Wuert Tripartite-Modeller, mä mir brauchen dräigliddereg Modeller op allen Niveauen, fir déi Fro do performant an och qualitativ ganz effizient unzegoen am Interesse vu jidderengem. An dann ass do och hannendrun d'Finanzéierung. An do wäerte mer net dolaanscht kommen, dass net nëmmen de Stat muss méi investéieren, mee och do gëtt et Zäit, dass driwwer diskutéiert gëtt, dass all Betriber hei am Land och mussen eng Ofgab maachen, fir d'Formation professionnelle continu ze finanzéieren. Da bleiwen ech, stoppen ech elo beim Aarbechtsrecht. Ech erënneren drun, dann iwwert d'Wichtegkeet vun der Protection des données. Haut gëtt am Moment vill driwwer geschwat. Mär sinn am Clinch mat der Regierung par rapport zu engem Deel vun deem Gesetzprojet, deen se hunn, well an deem Projet ganz kloer virgesinn ass, fir d'Surveillance sur le lieu de travail, also d'Iwwerwaachung vun den eenzelen Leit op der Aarbecht ze verschlechteren an net ze verbesseren. Et ass also net alles gutt, wéi dat esou scheinbar am Moment iwwerall virgedroe gëtt mat der Ëmsetzung vum europäesche Reglement. Mir hunn do manifestement e Problem mat der Regierung, wann dat de Wee ass, fir d'Digitaliséierung oder fir d'Aarbecht 4.0 ze diskutéieren oder wann dat de Rifkin-Prozess ass, da si mer hei scho wierklech um ganz schlechte Wee. Da si mer, statt Un Wee wou een zesumme schafft, an dat war jo de groussen Usproch, an sozialen Dialog an esou weider, wäre mer um Wee vun enger konfliktorescher Entwécklung. Sou, da kommen ech zum Volet Sozialpolitik a staatlech Sozialleeschtungen. Ech brauch hei kengem ze erklären, dass den OGBL fir e staarke Sozialstaat ass, an dofir brauche mer jo och e Finanzstaat. e Staat, mee ech ginn dann hei op déi eenzel Punkten an. Insgesamt gëllt fir d'sozial Sécherheet hei am Land, wann et noutwendeg gëtt, den aktuelle Leeschtungsniveau ofzesécheren, respektiv en ze moderniséieren, unzpassen, natierlech an engem fortschrëttleche Sënn, an dat muss och permanent de Fall sinn, an dee Moment mussen och insgesamt solidaresch finanzéiert ginn, a wann et noutwendig ass, do däerfen d'Cotisatiounen däerfe keen Tabuthema sinn, wann et noutwendeg ass, also déi doen Ziler ze erreechen. A méi Cotisatioun kann och bedeiten, op där anerer Säit muss dann och kënnen eng Diskussioun kënne stattfannen iwwert den Deplafonnement, bei de Cotisatiounen, beispillsweis am Beräich vun der vun der Assurance maladie si mer an der Diskussioun vun dem Deplafonnement bei den Naturalleeschtungen oder och op anere Plazen. Dat kéint een och iwwert d'Thema vun de Retraiten heimat eranhuelen. Insgesamt also fuerdere mer Leeschtungs net nëmmen Ofsécherung, mee och Verbesserung, well mär wëssen, an ech soen et just an engem Saz, wéi wichteg fir insgesamt d'sozial Kohärenz, fir d'sozial Gerechtegkeet, fir den Ofbau vun de sozialen Ongläichheeten hei am Land an iwwerall et ass, dass ee staark sozial Leeschtungen huet, staatlecher Natur an déi iwwer eis Sécurité sociale. An dat huet ee gesinn, wéi stabiliséierend dat ass, esouwuel sozial wéi och politesch, am Kader vu Krisenentwécklungen, wéi mer et an deene leschte Joren erlieft hunn, an do wou mer politesch grouss Problemer hunn, dat sinn och genau déi Länner, wou ganz, ganz vill an deem Sënn ofgebaut ginn ass oder degradéiert ginn ass. Esou, da kommen ech zu, an déi rout Linn, déi hate mer och gestallt, dat sinn d'Pensiounen. Dat ass eng rout Linn. Dat heescht, mär fuerderen all Partei op, dovun ofzegesinn, an dat och kloer an hire Programmer auszedrécken, dass se géint all weider Verschlechterung si vun eisem öffentlech solidaresche Pensiounssystem hei zu Lëtzebuerg. Mär fuerderen au contraire, au contraire, dass eben fir Déi kommend Generatiounen vu Pensionnairen, an do fänken ech bei deene ganz Jonken un, déi elo an den Aarbechtsprozesser ginn, dass do d'öffentlech solidarescht Versécherungswiesen insgesamt gefestegt gëtt an opgebaut gëtt, well si sinn déi, déi riskéieren, mat esou enger Politik déi grouss Perdanten an der ganzer Geschicht ze sinn. A bei de Retraiten ass dat ganz kloer. Et geet net drëms, dass e Stat en Déchet fiscal mécht, fir ëmmer méi privat kommerziell Versécherunge méiglech ze maachen, well mär wëssen, welch Leit sech déi kënne leeschten an dovu profitéieren an déi, déi sech net kënne leeschten an also net dovu profitéieren. Dat ass e realen Déchet fiscal. Ech géif also wënschen, dass een sech do vill méi iwwert d'Soutenabilitéit vun den öffentleche Finanzen de Kapp zerbrécht wéi bei der Finanzéierung vun dem öffentleche Versécherungssystem. An deem Kontext gëllt also, op der enger Säit, dass och Deeler vun där schlechter Reform 2012, déi, an ech betounen nach eng Kéier, ëmmer méi staark progressiv virun allem déi Jugendlech wäert treffen, dass do Deeler zréckgeholl ginn, do si verschidden Automatismen agebaut, dass déi erëm zréckgeholl gëtt, dass souwisou ofgesi gëtt, de Rentenalter an d'Lut ze setzen, souwuel de legale wéi dee vun der Retraite anticipée, an dass mer op där anerer Säit, also bei der Ofsécherung vun de Leeschtungen, op där anerer Säit u sech och nach kënnen en Ausbau do maachen, dass mer endlech déi Zäiten, déi virun allem Jugendlecher hunn, virun allem am Kader vu Stagen, Praktikaen, respektiv Studentenaarbecht, dass déi och ugerechent ginn an eng Mise en compte do passéiert. CNS ass et kloer, och mat de Leeschtungen, Déi sollen net nëmmen ofgeséchert ginn, mee och ausgebaut ginn. Mär hu weider eng ganz Partie vu Fuerderungen do scho gestallt, séif et um Niveau vun der Zännmedezin, séif et um Niveau vun der präventiver Medezin, séif et awer och um Niveau vun alternative medezinesche Méiglechkeeten. Ech sinn also do och iwwerrascht, wann am Moment an der Diskussioun vun enger ganz wichtiger Fuerderung, a wou mer drop halen, datt se ëmgesat gëtt, nämlech déi vum Tiers payant généralisé, dass do op Säite vun enger AMMD reagéiert gëtt, wéi wann dat gläichbedeitend wär mat enger Leeschtungsverschlechterung. An da bedauern se, dass anscheinend, anscheinend eng ganz Partie Leeschtungen am Moment net giffen ënnert d'Nomenclature falen. Ech sinn do iwwerrascht. Ech, ausser de Carlos huet mer ëmmer de Contraire verzielt, déi, déi am meeschten Oppositioun maachen am Kader vun der Zännmedizin, Dat schéngt den Doktere selwer ze sinn, well se do eben deelweis liberaliséiert Präisser hunn. Da soen ech mer, da solle se do emol mam gudde Beispill virgoen an do prezis dann eng erweidert Nomenclature diskutéieren. Dat wär jo emol e Schratt an déi richteg Richtung. A fir de Rescht hunn ech och guer kee Problem, dass, wa wierklech do gesi gëtt, dass wichteg Leeschtungen, wichteg Leeschtunge fir d'Leit hei am Land am Moment net an der Nomenclature wären an déi missten drakommen, mengen ech, ass dat Bescht, dass den OGBL eng Entrevue kritt mat der AMD, fir dass mer emol am Detail gewuer ginn, gewuer ginn, wat dat genau ass, well mir sinn dann déi Éischt, mir sinn déi Éischt, déi fuerderen, dass Leeschtungserweiderungen um Niveau vun der Nomenclature kommen an net de Contraire. Mir sinn do net Blocker, mir sinn do fir déi, déi ëmmer dofir steet, dass mer hei eng Gesondheetsversuergung hunn, déi optimal ass fir ebe jiddwereen, deen hei am Land lieft, an dat iwwert déi, iwwert déi allgemeng Versécherung. Tiers payant hunn ech gesot, mä an deem Kontext ass et kloer, Mir wieren eis géint all Logik vu Fuerderung vun Dekonventionnement, well, an fir et an engem Saz ze soen, Dekonventionement ass Liberaliséierung vun de Präisser a schlussendlech eng Käschtenexplosioun an drëttens ass d'Aféierung vun der Méi-Klasse-Medezin hei zu Lëtzebuerg an dat däerf net, dat däerf net passéieren, net am Interesse vun just enger bestëmmtener Schicht hei vu Leit oder engem bestëmmte Beruff op Käschte vun der Allgemengheet, dat ass en No-Go. Par conter, par conter, wou mär gesinn, datt muss eppes passéieren, dat ass ënner anerem an der ganzer Infrastruktur vun de Gesondheetsleeschtungen, séif et um Niveau vun den Urgencen, da si mer am Spidolsberäich, séif et dann awer och do an der Connectioun par rapport zu de Mir si Maison médicale an déi mär wënschen, dass se weider ausgebaut gëtt, grad esou wéi mer eis wënschen, dass insgesamt eng Salariatsmedezin hei am Land ausgebaut gëtt. Op déi Saach vun 52, 8 an 52 Woch, 78 Wochen, do ginn ech elo net weider an. Ech mengen, do ass alles gesot. Mär hunn do e politeschen Accord fonnt. Deen ass gutt, deen ass gutt. Ech bedauern souguer, dass am Moment nach e Patronat do net ganz averstanen ass, firwat an déi Richtung ze goen. Ech verdéiwen dat haut net. Wann ech do heiansdo kucken, wat do Verschiddener aus verschidde Federatiounen an hir Zeitunge schreiwen, dann da gëtt et engem scho bal, gëtt scho bal engem schlecht. Mee fir eis ass op alle Fall d'Saach eng, mir hunn elo e puer Joer driwwer diskutéiert, mär hunn elo en Accord fonnt An ech denken, deen Accord, dee muss och elo ëmgesat ginn. All Fuerdung, déi nach méi wäit géif goen, dat ass manifestement eng Surenchère an absolut onrealistesch. Leschte Punkt ass d'Fleegeversécherung. Do si jo nach Diskussiounen am gaangen. Ech widderhuelen dann hei och, dass mäer géint all Leeschtungsverschlechterunge sinn, do wou d'Reform ebe Leeschtungsverschlechterunge bruet huet, an dat ass am Moment an der Iwwerpréiwung. Dat muss ausgebessert ginn, séif et iwwer Gesetz, séif et iwwer Reglement, an zwar nach an dëser Legislatur. Och do si mer formell. Da kommen ech och nach op d'staatlech Sozialleeschtunge kuerz ze schwätzen. Dir wësst, mir hunn hei iwwer 16 Prozent Leit hei am Land, déi am Aarmutsrisiko liewen. Dat wären der 27 Prozent, wa mer d'sozial Transferten net hätten, 27 Prozent virun de Pensiounen. Bon, déi rechnen ech elo net mat an, well soss wär et nach vill méi héich. An do ass awer leider feststellbar, an d'Europäesch Kommissioun, déi elo jo net onbedéngt bekannt ass, dass se do onbedéngt déi éischt ass, déi do Saache fuerdert, huet selwer festgestallt, dass mer eigentlech eng negativ Entwécklung bei de sozialen Transferten hunn, dohigehend, dass déi Offiederung vu sozialer Ongläichheet net méi esou gutt passéiert, wéi dat virdrun de Fall war. An dat bréngt mech eben zur Erënnerung dodrun, un dee grouse Vertrags, déi Vertragsverletzungen, Wuert pour a Vertragsverletzung, déi d'Regierung am Moment amgaangen ass par rapport zum 21 November 2014, wou mer wou festgehale, festgeschriwwe gouf, dass e Gesetz soll agefouert ginn iwwert d'automatesch Upassung, periodesch Upassung vun de Familljenzoulageleeschtungen un d'Entwécklung vum Medianloun. Dat ass en Index plus, dat ass net nëmmen en Index, dat ass en Index plus. An dat Gesetz ass bis haut net gestëmmt an dat ass manifestement e Vertragsbroch. Ech hat et schonn op enger Pressekonferenz virdu gesot, mir hunn zënter Méint, mir waarde mer Op eng Äntwert op de gemengsame Bréif, deen d'CGFP an den OGBL un de Premier Minister geriicht huet. Dee Bréif ass bis haut net beäntwert. Wann dat dee Sozialdialog ass, deen de Premier Minister am Joer 2014 a senger Ried, a senger éischter Ried zur Lag vun der Natioun wollt hei revitaliséieren, da soen ech mär, dat do ass e ganz, ganz schlecht Beispill fir dat, wat en sech do virgeholl hat. An et ass och kee Stil, wann emol Bréiwer net beäntwert an wéi gesot, mir halen drop, dass dat ëmgesat gëtt, well d'Familljeleeschtunge sinn zënter der Desindexéierung 2006, 2006 bis 2016, ëm 20 Prozent entwäert ginn. Dat gëtt, an dee Prozess dee geet weider an dat gëtt net, a mir hate jo verschidde Beispiller an eisem leschten Aktuell geliwwert, dat gëtt net opgefaangen duerch ënner anerem d'Fro vun de Chèques-services oder ënner anerem duerch d'Fro vun dem gratis Schoulbicher oder d'Cours linguistique gratuiten, mee mär hunn dee Problem vun der allgemenger Entwäertung an dat trëfft virun allem, dat trëfft virun allem déi ënnescht Schichten hei, hei am Land. An et deet mer leed, do ass Handlungsbedarf an mir halen drop, dass dat Gesetz do kënnt, grad esou wéi mer drop halen, dass d'Allocation de vie chère an Zukunft an d'Lut gesat gëtt. Am Moment ass just de Krees erweidert ginn, mee d'Allocatioun selwer ass zënter 2009 net an d'Lut gehuewe ginn. An déi selwecht Remark gëllt och fir de Revis, wou d'Montoen missten eropgesat ginn an dem aktuelle Projet, respektiv och do eng méi periodesch Upassung oder kann ee soen, e Lien zu de Mindestloun, d'Entwécklung vum Mindestloun misst festgehale ginn. Sou, ech hunn elo d'Sozialleeschtungen hannert mer an ech hu virdu gesot, een, deen e staarke Sozialstaat wëll, dee brauch och e finanzstaarke Staat. An do si mer da bei der Steierpolitik. Den OGBL ass dout sécher net eng Gewerkschaft, déi dohinner geet a seet, de Staat soll manner Steieren anhuelen, au contraire. Allerdéngs, allerdéngs hu mer hei am Land eng Partie Problemer um Niveau vun der Steiergerechtkeet a Problemer, déi mëttlerweil ganz, ganz déifgräifend sinn. Ech wëll eppes virausschécken, Mär hunn d'Steierreform vun dëser Regierung guttgeheescht als OGBL, well se eeben Entlaaschtunge bruet huet par rapport zu de Méissteiere vun all de Jore virdrun a well se eeben do, jo, eebe Steier, Verbesserungen bruet huet, Erliichterungen an deem Sënn bruet huet. Allerdings, allerdings huet déi Steierreform awer déi grondsätzlech Problemer net geléist an ass se eigentlech net ugaangen. An ech widderhuelen déi nach eng Kéier ganz kuerz, wat déi Problemer sinn. Éischtens hu mer nach e Problem vum sougenannte Mëttelstandsbockel oder um Niveau vun der Progressivitéit. Mir sinn der Meenung, dass no uewen, an da soen ech wierklech no ganz uewen, Méi staark muss besteiert ginn, dass also de Spëtzesteiersaz nach an d'Lut gesat gëtt, woubäi awer d'Progressivitéit och esou dann organiséiert gëtt, dass mer déi kleng an déi mëttel Schichte do an eng weider Entlaaschtung erakréien. Dat Zweet, dat Zweet ass, wann déi Reform Steiererliichterunge bruet huet, well se virdru Steierméibelaaschtunge rëm deelweis zréckgeholl huet, si mer elo schonn awer erëm An dem géigeleefege Prozess, dat heescht, d'Steierlaascht hëlt zou. Dat war déi lescht Indextranche, a wa mer just, et gëtt geschwat, am Hierscht géif déi nächst kommen, an da si mer an der kaler Progressioun. An dat war jo ee vun de grouse Problemer, dass zënter 2009 eigentlech d'Inflatioun, an hirem Impakt um Niveau vum Steierbarème net ugepasst ginn ass, dass also do lafend méi Steiere bezuelt gi sinn an der Logik vun der Progressivitéit. An dat bedeit, an dat bedeit, dass mer elo erëm eng Kéier an deem Prozess do dra sinn. An dofir widderhuelen ech hei nach eng Kéier d'Fuerderung vun engem Mechanismus, deen eng Kéier bestanen huet, do ofgeschaaft ginn ass, vun der Upassung vum Steierbarème un d'Inflatioun. Zweete grousse Problem, dat ass déi ongerecht Besteierung zwëschen Aarbecht a Kapital. De Loun gëtt vill méi staark besteiert wéi Kapitalrevenuen. An do hale mer drop, dass eng ganz Partie vu Kapitalrevenuen méi staark besteiert ginn, Also d'Stock Options ass en extremt Beispill. Datt dat souwisou, dee Regime préférentiel do, muss ofgeschaaft ginn, dat steet ausser Fro. Mee et geet ëm ganz vill aner Kapitalrevenuen, a mir sinn och der Meenung, datt déi sollen tel quel ganz normal als Revenuen am normale Steierbarème traitéiert ginn. Da wär een do och enger méi Gerechtegkeet vill méi, vill méi vill méi no. Mär fuerderen och erëm eng Kéier, mär fuerderen dann d'Aféierung, d'Erëmaféierung vun der Verméigenssteuer. An dann kënnt natierlech och d'Fro vun der Betriebsbesteuerung. Also, ech ginn haut net grouss an Zuelen an, mee wann ee kuckt, wéi aus den Achtscher, Nonzger an dann Ufank 2000 ëmmer méi d'Betriebssteuer ëmmer méi erofgesat ginn an ech schwätzen hei vum Taux d'affichage, net vun deem deen dee real bezuelt gëtt, well dee läit nach vill, vill, vill, vill méi déif, do kéinte mer jo anerer ewéi Price Waterhouse an esou weider zitéieren, dann geet et net, dass d'Betriebsbesteuerung, dass déi nach weider erofgëtt. Dat ass och ganz wichteg am Kampf insgesamt an Europa géint dee ganze Fiskaldumping, deen op deem Plang do stattfënnt an deen d'öffentlech Haushalter iwwerall an alle Länner an Europa schwéier belaascht. Mir verstinn also net, firwat datt ëmmer erëm do nach gefuerdert gëtt, déi Steieren erofzesetzen. A wann da vu Mëttel a Klengbetriber geschwat gëtt, kéint een och driwwer diskutéieren, datt real, effektiv real ekonomesch Aktivitéiten, datt een déi gegebenfalls op Käschte vun den aneren entlaascht, awer ouni datt insgesamt d'Betribsbesteierung erofgesat gëtt. Och dat kënnen sérieux Piste sinn. Bon, dann natierlech d'Opstackung vun der Administratioun, dass Froden, Froden a ech denken och do haaptsächlech um Niveau vun de Sociétéiten, Froden oder all Konstrukter, déi gemaach, dass mer also vill méi Leit hei am Land och hunn um Niveau vun der Administratioun a qualifizéiert Leit, déi kënnen agesat ginn, fir do d'Situatioun ze verbessern. Dat anert kënnt Der am Detail Kënnt der am Detail noliesen. Mär hunn dann den Dossier vun der Bildungspolitik do. Just ganz kuerz, Mir hunn eis viru Kuerzem dogéint gewiert, géint eng schläichend Privatiséierung vun eisem ëffentleche Bildungssystem hei am Land. Den OGBL stung, steet a wäert stoen an Zukunft, och an Zukunft, hir e staarkt ëffentlecht Bildungswiesen hei zu Lëtzebuerg, wat jidderengem, deen hei am Land opwiisst, net nëmmen e gläichen Zougang erméiglecht, mee eben och beschtméiglech Bildungschancen liwwert, all Form vun, ech soen emol, Privatiséierung oder Zersplitterung vun deem ganze Bildungswiese wéi dat am Moment am gaangen ass, mat ganz villen, mat ganz ville Risikoen, datt mer herno wierklech verschidde Klasse vu Leit hei hunn, déi verschidde méiglech Chancen vu Bildung hunn, alles dat, dat muss gestoppt ginn an erëm total zur Diskussioun gestallt ginn. Dat anert sinn an d'Sujeten an der Bildung, ënner anerem Reform vun dem Praktikum bei der bei de Schoulmeeschteren. Do hu mer alles gesot, déi aktuell Form, déi ass net gutt, déi gehéiert ofgeschaaft an kann och net esou sinn. Mer mussen dee Beruff eben attraktiv halen. Et kann net esou sinn, dass mer elo aner Weeër ginn, wou mer gegebenfalls net méi déi berufflech Qualifikatiounen op der Plaz hunn, déi mer déi mer brauchen. Dat selwecht ass, an ech fannen dat och eng ganz interessant Pist, ze soen, wou kënne mer d'Bürokratiséierung am Beräich vum Enseignement bei den eenzelnen Enseignanten ofbauen, a fir hinnen d'Méiglechkeet ze ginn, sech wierklech op hir eescht Missioun, nämlech den Enseignement selwer, dass se sech kënnen do verstäerkt drop konzentréieren. En anere Punkt, dee wichteg ass, dat ass natierlech och d'Fro, mir si wierklech der Meenung, dass mer d'Méisproochegkeet, d'Méisproochegkeet, dass dat muss weiderhin en zentrale Punkt an eisem Bildungswiesen hei zu Lëtzebuerg sinn, dass ee vun den, ee vun den Atouten, an et muss ee kucken, dass d'Leit esou vill wéi méiglech, alleguerten d'Schüler bis a Studenten, e breet, ganz breet, alleguerten, e ganz breet sproochlech d'Wëssen hunn, a wann verschidden, soen och Schichten oder Populatioun do e Problem hunn, séif et vun hirer Hierkunft, séif well se net hei am Land gebuer sinn, mee vill méi spéit eréischt erakommen, all déi eenzel Situatiounen, déi mer eis kënne virstellen, mee da muss een eben do geziilt hëllefen, geziilt ënnerstëtzen, fir se och alleguerte mat op deen do Wee ze huelen. Eng Opdeelung an an tëschent de Sproochen, do gëtt just déi geléiert oder do gëtt just déi geléiert oder déi do gëtt do net geléiert, dat ass doudsécher net de richtege Wee. Ech kommen da kuerz zum Logement nach. De Logement, wou mer grondsätzlech soen, natierlech muss d'Ugebot hei am Land um Niveau vu Bauterrain, Bauméiglechkeeten eropgesat ginn, mee eleng Eleng dat Ugebot eropsetzen léist de Problem vum Präis iwwerhaapt net. Et ass keen fräie Moart, well de Buedem ass net fräi, beliebeg, also illimitéiert verfügbar. An well et kee fräie Moart ass, muss, muss dat Ganzt ageschränkt ginn. Mir kënnen net dohinner goen a just eng Offer vu Buedem maachen oder déi fuerderen an op där anerer Säit näischt ënnerhuelen, näischt ënnerhuelen, fir d'Spekulatioun vum Buedem a Grenzen ze setzen. Mir wëssen alleguerten, wann hei am Land Geld placéiert gëtt, an net nëmme vun national gesinn, Hu betucht, mee virun allem och Internet, mëttlerweil international, mä dann ass et an den an de Buedem. An do si mer net méi bei dem Buedem offréieren fir e Jugendlechen, deen hei opwiisst, dass dee sech nach eng Kéier kann eng eege Propriétéit leeschten. Do si mer do si mer do ganz, ganz wäit ewech. Mir si voll A Spekulatiounsmechanismen un d'Spëtz vum Äisbierg sinn ënner anerem déi Sociétéiten, déi Sociétéiten immobilières spécialisées an esou weider, alles dat, wat et op deem Niveau, op deem Niveau gëtt a wou mer souguer wëssen, dass ebe wäitgehend do och steierfräi, Steierfräiheete passéieren a bestinn. An alles dat, dat muss. konsequent bekämpft ginn, grad esou wéi datt mer soen, déi zréck, Taxe de rétention, dat muss national gemat ginn, dat kann net just de Gemengen iwwerlooss ginn, well soss fonctionnéiert et net. An Bauterrain, deen op de Maart kënnt, och do muss et méiglech sinn, datt et zu enger Präisbegrenzung kënnt, an zwar well et do e Primat gëtt, nämlech dass dat vum allgemengen Interesse iwwer dat privat Interesse, wat do muss spillen. Dofir ass nämlech déi Wunnungsproblematik an d'Recht op ordentlecht Wunne vill ze vill wichteg an mëttlerweil och natierlech, ech brauch do drop net anzegoen, absolut prioritär hei am Land. Ech kommen. Dann als op de leschte Punkt, dat ass d'Saach vun der Europapolitik. Ech hat domat ugefaangen, ech halen domat op. Ech wëll nach eng Kéier widderhuelen, dass den OGBL fir e soziaalt Europa antrëtt. An dat ass net e soziaalt Europa als, ech soen elo mol, als e Saz, deen ee gebietsmillenaarteg Joer fir Joer seet, mee deen ass ganz, ganz konkret. Ech widderhuelen hei, datt Europa huet e ganz schlechte Wee ageschloen, dat sinn all déi Jore vergaange Joren, wou virun allem neoliberal Politike vertratt gi sinn, mat de Konsequenzen, déi et hat um Niveau vum Sozialdumping, Loundumping, Fiskaldumping, Privatiséierung vun öffentlechen Ariichtunge respektiv Dingschtleeschtungen an esou weider bis natierlech och ebe Perten, wéi gesot, um Niveau vun de Léin an Europa, vun de Realléin. Perten um Niveau eben vun den Akommessen insgesamt, well jo do eben och aner Saachen nach dozou gehéieren, mat alle Konsequenzen, déi et hat, de Chômage erwähne ech nach just dann och elo do en passant. A wann ee wëll do eng aner Politik maachen, déi mär esou fuerderen, ma da muss dat Sozialt, da muss dat Sozialt iwwert dat Wirtschaftlecht gestalt ginn an net, An net drënner. An net drënner. An dat esouwuel um Niveau vun Traitéen, da si mer bei den Traitéen iwwert d'ganz Fonctionnement vum sougenannte Semestre européen, mir sinn dann awer och bei der Fro vun den Haushaltspolitiken, wou ech hei nach eng Kéier widderhuelen, do kann een eng gëlle Regel aféieren, wou ee seet, d'Investitiounen, Gutt definéiert, déi léist een eraus aus all deenen Defizitsdiskussiounen, dat ass dach e ganz aktuellt Thema am Moment, fir eben déi eenzel Länner ze stäerken an d'Zukunft an an d'Innovatiounen ze investéieren. Mär hu vun der gëllener Regel bei de Léin geschwat, dat heescht, datt d'Léin insgesamt an Europa evoluéieren, Inflatioun plus Produktivitéit, an zwar an alle Länner an Europa, fir d'Kafkraaft an domat d'Bannennofro ze stäerken. Mär wëllen eng contraignant Ëmsetzung vun der sougenannter europäescher Sail vun de soziale Rechter. Hei am Land giff dat beim Mindestloun mol ufänken. A mär wëllen dann och eng ganz schnell Ëmsetzung am Kader vun der Revisioun vun der Direktiv iwwert den Detachement, fir nëmmen déi doe Punkten ze erwähnen. Ech mengen, do wären der nach vill, vill, vill anerer, wéi insgesamt d'Fuerderung, deem mer eis voll uschléissen, vum Europäesche Gewerkschaftsbond, nämlech der Aféierung vun de Mindestléin an alle Länner an Europa, an nach villes, Aneschtes méi, ech kéint och hei schwätzen, well ech hunn dat elo guer net erwähnt, mee mir kommen op verschidde Punkten an eisem Pabeier och drop zeréck, iwwert d'Gläichbehandlung, d'gläich Rechter zwësche Mann a Fra, ënner anerem och bei de Léin, wou mer nach ëmmer leider feststellen, dass bei gläicher Qualifikatioun, bei gläicher Aarbecht d'Léindifferenzen do nach ëmmer massiv sinn. An dat ass e Mësstand, deen absolut onwürdeg ass fir Europa, fir Lëtzebuerg a fir Europa Insgesamt, nach eng Kéier, all Land, all Land, all Regierung, och wa mir e klengt Land sinn, a mir haten et dem Néchten Mee gesot, mir hunn eng Stëmm an Europa, an dofir muss och eng zukünfteg Regierung sech ganz staark mat der Europapolitik an deem Sënn befaassen. Ech soen Iech Merci.